Nti wo bisa me opinion about sex before marriage deɛ a, biblically no it is never allowed. But wo san kaa biribi hwɛɛ sɛ ɔbaa no ne bɛma no sɛ ma kɔ so ahwɛ na mede to ano na akɔ wura mu nhwiri mu ɛna akɔ wura mu ɛnyɛ abura o. Sɛdeɛ ɛteɛ biara no sɛ wo twɛn na nka wo ware no na nka wo hui a ɛyɛ for better for worse. Nti ɛɛ sɛ ɔfa no saa. Ei Jody di. Yɛkyɛɛ kyɛɛ kyɛɛ no. Ɛnyɛ sɛnea ebia ɔbaa no de ntoro akyerɛ obi ansa na ɔbɛware wo o. Jody di. Sɔfo ntwaa w'ano ɛ. Daabi, adeɛ no ɛɛ sɛ sɛ nka ɔkɔwura mu wieɛ ɛna ɔhuu sɛ saa na ɛteɛ a, ɛno deɛ wakɔwura mu awie no ɛɛ saa na ato no nti no ɔkɔbɔ ho mpaeɛ. Sisi ɛ de kɔ sɛn is onya nkɔ wura mu yɛ along the line na mfiti aseɛ na na ɔkɔ bie mu hwɛ yɛ na ohunu sɛ ɛte saa na ni ngye ho ɔmpɛ nti ɔmpɛ no ɔnyɛ dɛn. Sɔfo nti sɛ wo sɔ mba aduonu hwɛ na wo nya sɛ bioo wa sɛ soso a wo nware ɔmu na sɛ wo deɛ wo bɛ sɔ ahwɛ saa sɔ mba bɛyɛ hundred ahwɛ akɔ nya nea na se sua ansa wakɔ ware anaa. Ɛnyɛ allowed. Sɛ ɛyɛ a mpanimfoɔ taa bu bɛ bi sɛ wosuro awaregyaeɛ a wonnya kunu pa. Nti wei deɛ ebia wosuro mpenatweɛgyaeɛ a wonware aware pa Ɔho, anaa? wo, wonim nea nti a Bible no kasa tia sex before marriage? Mpakyɛ dabi. Ma me, ma me nkeka nneɛma baako mmienu bi. Okay. Adeɛ a ɛtumi de sex before marriage ɛba ɛyɛ pregnancy. Menware no. Ayɛ sɛ ɛne nsunsuansoɔ. Menwaree no. Me ne no rekɔ so ahwɛ. Mɛware no daakye. Mekɔ so hwɛ baako no ara na nyinsɛn aba. Ɛwɔ sɛ meware no by force. Ebi nso na ahoboa no nso yɛ, nti ɛwɔ sɛ mekɔ yi guo. One, nyinsɛn yi guo aba. Ɛwɔ sɛ mekɔ so hwɛ na ɛde yareɛ bi aba, nsɔhwɛ bi aba, na ɛno nso akɔ yɛ different thing. Ɛno nti na Twerɛsɛm no kasa tia saa nneɛma wei nyinaa. Okay. Na sɛ me ne ɔbaa no kɔda mahu sɛ n'ase so n'ase so a nti no ɛyɛ basis of sɛ menware no deɛ na ɔba bɛrima no nyɛ ready sɛ ɔbɛware. Okay. Because wosɔ ten hwɛ na sɛ wɔn nyinaa sɛ bio wase soso nti wontumi ne ɔmo ntena deɛ a na woso deɛ no soso ɛ. Na sɛ wonya ɔba ware o. Sɛ woso deɛ no so a na sɛ woso wonya bi ware. Nti ɛno nyɛ basis sɛ sɛ me ne ɔbaa nware. No.

ɔbarima bi ne ɔbabunu kɔ nya saa mpa mu agorɔ die no wɔ berɛ a ɔnwaree no a, mmara mu no yɛhyɛ no sɛ ɔnware no, yes, yɛhyɛ no sɛ ɔnware no. Na sesie yi a wo, woatu saa anamɔn wei na woresan w'akyi no, hwan na ɔyɛ obi yere? na anka ɔbɛyɛ obi yere sɛ wo ho yɛ ready a ɔyɛ obi dea na nipa korɔ no nahoboa ɛnso yɛ nti na ɔyɛ dɛn ɔmba animu ɔtwɛn na nahoboa aso na waba na sɛ wo feel sɛ wayɛ eh krado you are ready for marriage nti no you think he she is the right one for you na wakɔ wakɔ akɔ ware no dea anaa wo ne no akɔ di saa agorɔ no dea ɛndeɛ mmra mu no wo nni ho kwan sɛ wo yɛ dɛn wo san wakyi Okay. Na mmom ɛwɔ sɛ woware no. Ɔde ne ho aka no nko ara deɛ. Papa mu o, bɔne mu o. Papa mu o, bɔne mu o, ɛwɔ sɛ wofa. Okay. Aha. Enti sɛ ɛyɛ ade a woamfa no saa no a, anka wɔ Nyame kwan so no, anka Nyame de nea ɛsɛ wo na ɛyɛ wo ho deɛ de bɛbrɛ wo. Enti no, ɛɛ, awareɛ, awareɛ no, ɛwɔ ngyinasoɔ. Ebi wɔ hɔnom a, nea edi kan no, oburoni ka biribi sɛ krɔɔs, asɛndua krɔɔs, ɛnna grove, enyini, aha, na anka medi kan afa krɔɔs no, na yɛafa yɛahwɛ si no nko ara. Si no yɛ commit anaa commitment, ɛnna confine, ebi toa so, na yɛnhwɛ mmienu yi ansa na. Commitment no, sɛ woye wode wo ho nyinaa rema nnipa na wogye ato mu sɛ wonsi w'adwene pi. Oburoni bɛka sɛ conviction, you are convicted to marry such person. Enti no, sɛ woretu saa anammɔn no deɛ a, ɛnneɛ na ebi, mmara biara nni hɔ sɛ ɛwɔ sɛ woyɛ dɛn, wosan w'akyi. Ɛnna nea ɛtɔ so mmienu ne commitment no, woakɔmete wo ho dada. Enti na ɛwɔ sɛ wo kɔnfan ne nea woahu nyinaa wɔ ɔbaa no mu. Ɛnna wɔmaa ɔbaa no so kɔnfan ne sɛnea wɔahu wɔ ne ho nyinaa nso ɛwɔ mu sɛ ɛyɛ ɔdɔ akwantuo na moreba abɛtu. Mepaatwo mentwa w'ano obi nso se nea moka no nyinaa yɛ biblical view. sɛ wonku osi gyinaeɛ Ɛhɛn. ntɛm so. yes onipa a ɔ- onipa a ɔnni tene na ɔyɛ dɛn ɔ- ɔ- ɔ- ɔhare so no ɔ- ɔ- ɔ- Osi ɔsi gyinaeɛ. gyinaeɛ bi a na akyire no wayɛ dɛn wanu ne ho na wahu sɛ nea ɔyɛeɛ no ɛnyɛ ok ɛwɔ wiase mu no deɛ wohunu sɛ wofa saa kwan no so a ɛbɛboa wo ok but ne papa mu no ɛnyɛ. Okay. Aha. Enti sɛ yɛhwɛ wiase mu deɛ a, ɛnde na wiasefoɔ suban no ɛnyɛ nea ɛboa wɔn. Ɛno nti na ɔkɔeɛ a ɔkɔpemeeɛ a seesei a no ɔpɛ sɛ ɔsan nso ba na yɛtu no fo na ɔfa kwan pa no so. Enti wobɛfa kwan pa no so deɛ a, ɛnde woaba, woakɔpem. Enti no, yɛse twɛn na Nyame ankasa ara ne mmerɛ mu no ɔnyi nea ɛsɛ sɛ ɔde no ma wo na wobɛtumi akɔnfine wɔ ne mu. na watumi nso ayɛ ayɛ dɛn commitment wanya ɛɛ ɛɛ ahofama bi. no mu o wɔmfa no saa wɔnkɔware no saa yɛda ase ok ɛnna sisi a no Pastor Bane, mewɔ mewɔ ɔhaw kakraa bi. ok Ɛhɛn. Ɛhu sɛ sɛnea obi sɛ deɛ ɛka nyinaa yɛ biblical biblical. Sɛ yɛba wiase a, all of us here no, yɛwɔ wiase. And we all live by nneɛma a. ɛwɔ wiase yi ɛɛ even though yɛyɛ Kristofo a yɛ yɛ yɛyɛ yɛn nneɛma te sɛ Kristofo Yeah. but there are people out there a asɛm a yɛka no sisi a no sɛ nipa no se adeɛ no a mekɔsɔ hwɛeɛ no ɛnni kwan yɛn sɛ nipa sɛ kɔsɔ hwɛ ɛna akɔnnɔ nti wakɔsɔ ahwɛ. Ɔkɔsɔ hwieɛ ɔkɔsɔ hwɛ wie no ɔmpɛ Sesei ara no sɛ yɛka sɛ wakɔsɔ awie wompɛ Bible nti kyenkyen ara kɔware adeɛ a wompɛ a it means sɛ we are pushing the person into awareɛ a ɔmpɛ mu because yɛahu anamɔn no a wadi kan atu no wayɛ mistake no fiti mfitiaseɛ no The fact sɛ ɔtumi ne nipa no kɔdaeɛ wɔ aberɛ a ɔnyɛ ne ho adeɛ no nko ara yɛ mfomsoɔ. Okay. Enti woyɛ mfomsoɔ a, wonkɔ so antɔ so an ɛ wontɔ so ansan nyɛ mfomsoɔ bio, knowing fully sɛ what you've seen you don't like it. Na sɛ ɔbaa no nso bɛka sɛ ɛnna wa use me awie na wogyaa me. Ɛɛ ɛno ne deɛ wiase a yɛteɛ yi, that is the norm of the day. Ewiase mu seesei a ɛte seesei ara no, ɛno na ɛkɔ so wɔ wiase. Ansa na ansa na obi ɛrekɔwale obi na obi a use wo awie. Ɛnnɛ yi virgin bi adi baabi adi. Sɔfo, me ne wo nyɛ adwene. Aha, dee nti na ɔne me nyɛ adwene? Deɛ mete a me ne wo nyɛ adwene ne sɛ, sɛ even ewiase mu koraa no, yɛmfa no sɛ eh, Bible nni hɔ. Wiase mu no, ɛberɛ a na Bible mmaeɛ no, sɛdeɛ yɛgye awareɛ, na saa berɛ no, wotee wɔ eh, abakɔsɛm mu sɛ, eh, obi kɔ ka hwɛɛ na ɔse n'ani ngye ho na ɔgyaeɛ. Saa berɛ no, saa berɛ no na saa suban no nni hɔ. Na bi nni hɔ. Ɛhɛn, enti yɛn yɛahunu sɛ. Saa berɛ no, saa berɛ, sɔfo ntwa wɔne, saa berɛ no na saa suban no nni hɔ, na yɛgye awareɛ sɛdeɛ, sɛdeɛ eh, eh, Digaps kaeɛ no. Honourable kaeɛ no. Na yɛgye awareɛ. Nti awareɛ no, yɛkɔgye ɔbaa dedenee berɛ wo a, ɔfiri abusua pa mu. Ɔbaa no, ɔnyɛ basabasa, bɛma no nyɛ basabasa. Ebusua afa no nyinaa hunu sɛ osimesi yi a yɛkɔgye no aware yi, bɛrima ne ɔbaa nyinaa no, wɔyɛ nkorɔfoɔ bi a ɛfata sɛ wɔnom ware. Yɛn times no nso, ne nnuane a wɔdi, fertilizer ne adeɛ biara nni mu a ɛyɛ affect nkorɔfoɔ hormones ne adeɛ sɛ sɛ nkorɔfoɔ mu nneɛma. Saa berɛ no, na Oluman koraa a wanya 90 years koraa tumi di ɔbaa amane yɛyie. Sɛ beka frakyɛ, tumi fa ɔbaa amane yɛyie. Oluman, then times no. But ɛhu sɛ nnɛ wiase a yɛte sɛsi a na ɛho. Nneɛma a atwa yɛn ho ahyia nyinaa yɛ artificial. Nnipa bi yɛ dum bio. Nti asɛe yɛ nnipa no, asɛe yɛn body no. So woate aseɛ? Ɛhɛ, nti no sɛ yɛka sɛ yɛde yɛn nnɛyi asɛm ɛbɛtoto kane asɛm ho deɛ a, ɛnyɛ possible. Ɔsɔfo, me nso me, me, me ntwa wa, me ba o. Mepakyɛw o, ɛberɛ a Jacob ɔkɔ, ɔkɔ wareeɛ no, ɔno ankasa ne choice a ɔ choose yɛ no, na ɔnwo. Ɔno nso ɛ? Sɛ anka fa no sɛ ne choice no, ɔno yɛ barima na Jacob no yɛ ɔbaa, na sɛ ɔno.

sa anaa barima no ɔkɔ so hwɛeɛ no nyɛ adwuma sɛdeɛ ɔno repɛ a, nka ɔbɛyɛ dɛn? Mm. Nti ɛno nso nka ɛbɛka sɛ ɔbaa no ware ne saa anaa? Ahɛn. My point a me make yɛ the last time ne sɛ, mm. sɛ ɛkɔba ne sɛ meba bɛware ɔbaa bi, okay. ɔbaa no a ɔbɛware me no, Minim minim pefee wɔ m'akoma mu sɛ me bɛ mma nsɔre koraa. Fa no sɛ in the last five years, me nna nsɔree mmaa adeɛ no mpagyaa ne ti da. Minim m'akoma mu sɛ adeɛ no nyɛ adwuma. Sɔfo Maame, tie no yie o, ɛyɛ sɛ minim o, minim paa sɛ m'adeɛ no ɛnyɛ adwuma. Ɛnso mada da obi ba sɛ mɛware no, ɛyɛ bɔne. Nti to me a mete ha yi paa deɛ, ɛba no saa, nyɛ afei na mese mekɔhwɛ sɔfo o, ɛwɔ sɛ megu adeɛ no. ɔbaa no ɛnsɛ sɛ ɔtena ho, ɛho hia because hwɛ o, yɛnhwɛ adeɛ bi, ɔse ogufoɔ no kɔgu aba no, ebi gu nkasɛɛ so, ebi gu abotan so, ebi gu asase papa so, asase papa no sɛ mede nokorɛdie kɔware, ɛkɔgu nkwankyɛn anaa nkasɛɛ so a, ɛno no kyerɛ sɛ mede torɔ na ɛkɔwura awareɛ no mu, awareɛ no ɛnni gyina. that lies will continue forever okay because the basis of the marriage nankasa is all lies mm. mani nokora nkyerɛ ɔbaa no for the first place i have been able to deceive a whole family akɔgye ɔbaa bɛtena me fie amene mpɔten sɛ maade no nyɛ adwuma so ho mm. saa mmerɛ mu no saa mmerɛ mu no sɛ ebi a nka wɔbɛka sɛ nka ɔkɔsɔ hwɛeɛ a Ɛnyɛ nsɔhwɛ asɛm o. Ɛwɔ sɛ me ba no, barima no tumi pae mu ka kyerɛ ɔbaa no sɛ, Ɔbaa, me ho, m'ani gye wo ho. Mepɛ sɛ mede wo yɛ me yere, nanso ɔhaw a mewɔ nie. Ebia na sɛ wofa me saa deɛ, Nyankopɔn bɛyɛ adom sɛ nnuro ne asɔfoɔ adiyifoɔ bɛtumi aboa yɛn ma me ho agyina me ho so deɛ a, ɔbaa no gye tom a, ɛno na ɛyɛ nokorɛdie wɔ awareɛ mu. Mantumi anka no a mede akame no adaadaa no de no akɔtena me fie no deɛ, ɔbaa yi, ɛnyɛ suban papa. ɔbaa no ɛkame nkoa deɛ a saa awareɛ no ɛnyɛ aware papa sɛ ɔkɔ because bɛma no adada no saa nso na ɔbaa so sɛ adeɛ bi

Sɛ Twerɛ Kronkron no asɛm na yɛde yɛ asɛm dea a, ɛnneɛ na na Twerɛ no reka no na ɛsɛ yɛtie. Ɔse, Ɛnne ɔbaa bi nna nkɔbɔ adwaman wɔ berɛ a wonwareeɛ. Ɛyɛ simple. Woate aseɛ? Nhwɛsoɔ no, sɛ wontumi nhyɛ wo ho so deɛ a, na sɛ wo nso worete asi mu deɛ a, na sɛ worete asi mu. Na sɛ wo nso wodi Twerɛ Kronkron no so deɛ a, ɛyɛ nea wɔaka no. ɛna yɛn nyinaa yɛagye atom na yɛde ayɛ adwuma. Unless sɛ mmara foforɔ bi wɔ hɔ a yɛbɛhyɛ ama yɛ sɛ yɛbɛtumi asɔ ahwɛ na ɛnyɛ a ne yɛatwe yɛn ho akɔ fafoforɔ. Ɛnnya mbaeɛ no deɛ, nea twerɛ no aka no, that is my point. Ɛno ara na yɛbɛdi so. Ɛwɔ sɛ yɛdi so. Okay. Honourable meda ase. Saa.

ɔbaa no mm. mepɛ ɔbaa ne ho susua like na ase susua ɛbɛkye fine mm. ɛkye mhm. meda a mafaya mhm. masɔre me ho ase me ho so mhm. onim nneɛma sie onim aduane nua onim kyɛ sɛ efie nneɛma deɛ

nkɔ yie biribiara ɛyɛ zero. na kyɛ sɛ wonya obiara hundred percent. attention was on sex no that is why ɔsɛ sex before marriage is no is a sin okay adeɛ no ɛyɛ bɔne ɛyɛ bɔne okay ɛnkɔ so nhwɛ ɔsɛ okay. it is for better for worse okay ɛno na yɛsɛ yɛgye to mu hwɛ o yɛka awareɛ no

ɛfɔm integral part of abrabɔ no afɔ na wɔkɔ hyɛ aseɛ nti wɔkɔ hyɛ aseɛ na wɔkɔ naa no ebi ada bi a wɔkɔ da ɔbaa na baa nam da na wɔkɔ da ɔbaa ɛboro no kɔkan ɔkan na wɔyɛ ade na afɔ bɛyɛ six months ohun sɛ o oh, nka ɔkyɛ ɔto kora na nka bɛyɛ yie o ɛni akyɛ ɔtena mi hwɛ o oh, wei nso yɛyɛ ɛyɛ no so no Ebi a wo nso ayɛ papa. Okay. Nti afei na wo sua adeɛ no yɛ. Mm. Wo ni wo hwee o. Wala sɛ. Nti o oh, nka wo kutu ba no so na nka meyɛ yi nso a. Dɔgba sista nka yɛn nso bɛyɛ kama o. Okay. You see they are learn the thing gradually. Okay. They don't know anything about it. Mm. That, that, that is sex in marriage. Okay. Say, but because onipa no wabɔ bra na yɛ saa na yɛ ayɛ no ɔne missionary

obi twe mpena a, memmisa saa asɛm kyerɛ koraa bio. Sɛ wo ne obi twe mpena na sɛ moyɛ nkurɔfo a, before a motwe mpena na mo have sex a, saa bere no mu na ɛho. Wobɛhu sɛ na mo sex life no na asɛ na ɛyɛ dɛ, ɛwɔ soro. biribi but ɛnya bɛwura awareɛ mu a ɛyɛ baako baako baako pɛ na ɛtumi maintain that level of sex life no okay ɛfiri sɛ aberɛ a ne ɔmo twe mpena no na they weren't living together mm. enti abere bia ɔmo fe ɔmo ho ansa na ɔmo asan bɛhyia mu mm. so Ba dɛ sɛ wonya awar wie bɛyɛ awarfo bɛtsena dan mu wie a, akɔyɛ sɛ each and every day they see themselves, woehun wei dɛ woehun wei, ohun wei ho, wohun wei ho ntsi no, wobohu sɛ na saa akɔnnɔ ne enyigye na ahane bi no ne kɔn dɔ wɔ ne fie no a, ɔbɔtu kaar kɔ ɔbaa no nkyɛn anaa ɔbaa no kɔn dɔ na ɔaba ne nkyɛn no na saa adeɛ no asɛ ɛɛtse. Ɛhɛn, na ɛno na woanntumi annhwɛ no yie na sɛ ɛtse a na ɛde w'awareɛ no abɛgyina halfway. Efisɛ sɛ ɛno no nnyi mu yie a, Ɛma awadeɛ no nyɛ awareɛ. Ɛnyɛ dɛ. Because sɛ wotumi wotumi bɔ akɔnhoma yɛ nea abɛyɛ biara na wontumi satisfy wo kunu anaa wo yere a, w'aware no mpo ankɛyɛ. Okay. Mm. Apostle mpakyɛ wode bi bɛsɔ so ama me? Eh, kakra a mɛtumi de asɔ so ne sɛ eh, awareɛ mu eh, sex no ankasa no, sɛ monya mo ware na mote hɔ sɛ awarefoɔ a, wo ɔbaa no, wo wo part biara nyɛ wo dea biom. Your whole body Okay. is, it doesn't belongs to you, it's for the man, Your husband, okay. your husband. Ɛna husband no nso, all parts, from ne tiri so ara bɛsi ne nan ase no, baabiara nso yɛ wo For ɔbaa the no dea. wife. Yes, for the wife. Enti no, there's no way. barima no bɛtumi aka sɛ ɔmfa wowɔ adeɛ a ɛyɛ wo dea no ɔmfa mma no, ɛna wo nso wontumi nka sɛ ɔno nso adeɛ a ɛyɛ ɔno nso ne dea no womfa mma no. Ɛha, ɛno nti na ɛɛ First Corinthians seven verse three no ɛreka sɛ, Sɛ awarefoɔ mma nnya aware a, ɔbaa no honam dua no ɔnni so tumi bio. Okay. Ɔbaa no, barima no so honam dua no, ɔnni so tumi biom. Ɛyɛ ɔbaa no na ɛwɔ barima no honam dua so tumi. Okay. Ɛna barima no nso na ɛwɔ ɔbaa no nso honam dua so tumi. Okay. Enti no, sɛdeɛ na meka sɛ cross no, sii no, sii no, ɛyɛ sɛ you are committed to everything chronic in the marriage. Okay. Awareɛ, sex, ɛna ɛma anigyeɛ ɛba. Okay. Sex ɛna ɛma ahotɔsoɔ ɛba. Esiane sɛ onim ɔwɔ ahotɔsoɔ sɛ ɛnyɛ ɔne obiara na ɛyɛ dɛn?

pa. Yɛde yɛn yɛn honam ne yɛn ahoɔden na yɛde kɔyɛ adwuma. Nti ɛda bi wɔ hɔ na sɛ mabrɛ a, ɛwɔ mu sɛ barima no me bɔde no nyinaa yɛ ne dea, saa ara nso na me nso me deɛ no nyinaa yɛ ne dea. Nti mabrɛ a, mentumi nka sɛ mabrɛ. Na meda mekɔda hɔ gyaa na kyerɛ sɛ menkeka me ho a, ɛno nso ɔno n'ani ngye. Nti.

na ɛyɛ de kyerɛ mmarima wohu sɛ ɔka kyerɛ sɛ asɛm a ɔnka bi da koraa ɛduru sex one a ɛhɔ na ɔka saa yes ɛnyɛ ɛhɔ nko ara mepakyɛw ɛnyɛ ɛhɔ nko ara na ɛwɔ sɛ woka sɛ woka sɛ ɛmpa so nko ara na wobɛka asɛm da manka sɛ ɛmpa so me se mmaa bebree na ɛtɔ da bi a mpa so na yɛtaa meka yɛtaa ɛhɛn nti ma mo ntaa ɛhɔ no ɛhɔ no ma mo ntaa nka yɛbɛ.

Wotaa ka wɔ hɔ a? Dabi, ɔsɛ wo deɛ very sacred for us. Wotaa ka wɔ hɔ a? Wotaa ka wɔ hɔ a? Bɛrima no ankasa na ɔno ɔyɛ saa no, wo, nea ehia wo na woka. Dabi. Nanso, me ba o, nea ehia wo, yes, nea ehia wo na woka akyerɛ no. Yɛ wɔ anigyem nti meka deɛ ɛyɛ dɛ. Ɛhɛn, woka nea ɛyɛ dɛ, but, but woka nea ɛyɛ dɛ no, wonka nea ɛbɛma ɔno no wahunu sɛ ɛyɛ ampa sɛ ahotɔsoɔ bi wɔ hɔnom a, ɛɛ, ɔtumi, ɛɛ, gya ne ho nyinaa mu ma, esiane sɛ, ɛɛ, ɛwɔ sɛ wotumi yɛ Empty, Wo ɔbaa no you should be empty of yourself for barima no. Enti no sɛ woyɛ empty deɛ a, ɛnneɛ baabi a barima no wɔ biara no, sɛ ɔfrɛ wo a, biribiara nni hɔ a ɛhyɛ wo so sɛ wobɛka sɛ ebia woyɛ agye sɛ, agye sɛ ntease, meba o. You see, meba o, meba, nea me, deɛ, deɛ. You can't cheat nature o, ɛtɔ da bi a wotumi sɛ woabrɛ. Naturally no, naturally no, Nyame ahyehyɛ sɛ ɛno koraa yɛ exercise, ɛsan nso de ma honamdua no. Asɛm a ɔkae yi ama makae me tikya bi asɛm a ɔkae, ɔse ɛsono ahoɔden a ɛdodɔ afuo Ɛno ara no no. ɛna ɛsono ahoɔden a. Ɛna, ɛnti na mekyerɛ wo sɛ, sɛ, sɛ, sɛ wo, wonim sɛ, wonim sɛ ɛno koraa tumi ma wo yareɛ koraa a wo ho tɔ wo ntɛm. Ae. Saa. Yes, sɛ wo kɔ yɛ adwuma na wabrɛ a wo honam nyinaa agogo wo no, wo yɛ ɛno Wotumi koraa yɛ no ɛno ka a, ho a. ɛrevive wo. Okay. Ɛsan nso revive wo immune system. ma wonya ahoɔden foforɔ, na ɛno na sɛ wode ma no no a, ɔno ɔreka no, ɛnni kwan sɛ woka nea ɛhia wo nko ara, na mmom woka nhyira ne nhyira. Sɛ ebia na ɛnyɛ nea ɛhia no, ɔka nea ɛbɛma ne kunu no anaa ne yere no ne tirim ayɛ no dɛ. Ne tirim ayɛ no dɛ. Enjoying that particular moment. Wonka sɛ meda ase. Saa meda ase no a wobɛka no koraa na wogu so yɛ adwuma na woda no ase na woka sɛ wayɛ adeɛ. Ɛɛ, nea woyɛ no m'ani gye ho. Ɛɛ, meda ase sɛ woyɛ sei ama me no koraa no, ɛno koraa no ma ɛɛ, dɛn, ɛɛ, nipa no honam dua koraa sianesiane no. Enti no, ɛyɛ nkɔmmɔdie ne nkitahodie deɛ a, na ɛndeɛ saa ɛmpa so agorɔ no, barima no nso, ɛwɔ, ɔno nso ɛyɛ n'asɛdeɛ sɛ ɔno nso ɔyɛ dɛn, ɔhyɛ wo nkuran, na Okay. ɔda wo ase, na ɔt, ɔpagya, ɔk, ɔka nsɛm bi a ɛbɛma wo tirim ne wo honam dua nyinaa anyane wo. Enti no, ɛno no na ɛma yɛhu. Nyankopɔn se, Ɛnyɛ sɛ, ɛnyɛ sɛ, ɔbarima nko tena ase, ɔbɛyɛ ne sɛso boafoɔ. Enti boafoɔ no yɛ sɛ mpa so boafoɔ. eh, asa so boafoɔ okay. eh, adwaeɛ boafoɔ okay. eh, baabi ɛno aduane kitchen, kitchen. boafoɔ hall hall boafoɔ mm. eh, anamontuo mu kɔ baabiara mu tu mpase mu nam ɛnyɛ sɛ ɔba nam ha bɛrima nam ha nansa okay. na ayi yɛfrɛ no sɛ anibie ne adwuma asɛm ti no ɛma yɛ separate na ɔba nam ne baabi kɔ na adwuma ɔbɛrima nso nam baabi yɛ adwuma anaasɛ ɔba kora ehu ne kunu agye sɛ bi a holidays bi anaasɛ weekends. pɛ na wɔhyia wɔ fie na. Apart from ano no deɛ anka ɛyɛ mo mmienu anaa montuo ɛno nti na ɛsɛ ɛyɛ ɔbra akwantuo. Mo mmienu nyinaa na mutu saa anammɔn no wɔ baabi a monam biara amma obi antumi amfa adwene bɔne biara ammɛyɛ dɛn? Ammɛhyɛ mo mu. Ɛmma baako annya ne yɔnko ho adwene bɔne anaasɛ wannya nsusuw bɔne biara. Aha! Enti no, sex wɔ awareɛ mu deɛ, over, over eh, seventy five percent deɛ, ɛno na ɛkipu, ɛno na ɛyɛ bond, ɛno na eh, ɛma awareɛ no tumi sɔ, ɛgyina. Enti ɛnyare, awareɛ mu deɛ. na nyame nso ma yɛn wisdom ɔma yɛn nyansa sɛ yɛde bɛ keep saa yɛn eh awareɛ ɛne saa ɔdɔ mu. Nyankopɔn bɔɔ bɔɔ ne wiase bɔɔ biribibiaa no ɔwɔ one day koraa ɔde rɛsteyɛ na kyerɛ sɛ yɛn nso yɛwɔ. Mmerɛ bi a ɔwɔ sɛ yɛ rɛste even in the week no ɔwɔ sɛ yɛ rɛste. Ɛno no ɛno no ɛsu you you should have a compromise. Okay.

Okay. You see, Ohima can say Mrs. Sia, say we who beba na we who mba. Mm-hmm. All the time there was say obi ahomba. You see, a bar wa we mu. Sex na ye ah eh nipa mienu. Enti say nipa mienu na there was say mienu nyɛ ni je. Eni say ba ko kan si say mu na ba ko eni aje. Debi debi debi debi. You see, a bar wa we mu a. Mhm. Sa law we. Entumi entumi entumi. Number to law na wa hin fa di. Me na me na be use the word law. Okay. Ne ye kan ne ba wa we mu ma paa ɛntumi nyɛ adwuma adɛn nti a the reason nye ne sɛ ɛho mo yɛntie ne yie o sɛ yɛka sɛ sex a mhm. sex no ɛyɛ nnipa mmienu a yɛayɛ adwene baako sɛ want to have sex okay ɛno nti na ɛwɔ sɛ ɛdu baabi a ne yɛ- yɛ- yɛdo sukɔ wɔ saa asɛm wei mu a a question Wo come sɛ ayɛnbia sex yɛ plane ansa na yayɛ ayɛ Me anaa? next question anka mepɛ sɛ mebisa ɔhemaa no no. Aha ɛhu sɛ sɛ wone obi aware sɛ awarefo a so ahu na mopɛ sɛ mo have good sex a both of you must plan ɛwɔ sɛ mo mo mo dwene ho like in the morning no wo sɔre a So ahu o, wonim sɛ ɛnnɛ yi. Papa mentwa w'ano o. Sex deɛ sɛ ɛnyɛ wobɛhave sex a ɛnyɛ anapa a wosɔreɛ na ɛba ebi wɔ hɔ a awia no a woyɛ aduane wɔ kitchen koraa no ɛtumi dɔ wo kɔn ebi nso wɔ hɔ a wote adwuma mu ansa na wo afele sɛ oh ɛnɛ deɛ ahaa na woka sɛ anapa menka nkyerɛ wo ansa na ebia na anapa no anim adwene mu tie tie munya bote metie o mutie ne yie o Wura de asɛm a ɔkaeɛ sɛ ɔbarima ne ɔbaa no obiara nni nipadua so tumi. Ɛkyerɛ sɛ, sɛ wowɔ adwuma mu na wofii sɛ wo kɔn adɔ na wopɛ sɛ wo kunu ne wo nna a, na wo ba na wo kunu yɛ available a, ɛwɔ sɛ ɔma ne ho kwan na ɔne wo da. That kind of sex no, ɛno ɛyɛ passion. Ɛyɛ passion, kyerɛ sɛ, ahu sɛ, ɛnyɛ adeɛ a ɔno barima no ɔwɔ mood no mu anaasɛ ɔbaa no nso wɔ mood no eti no ɛɛ me baeɛ na aba me kɔn ho na nka me bɛsam akɔyɛ bɔne wɔ abɔnten no me baeɛ na wo noa aduane wo noa aduane na aba me kɔn ho na me bɛdie no afei ansa na me bɛka nkyerɛ wo sɛ mɛka nsɛmuden gu aso mu ansa na ɛno yɛ passion passion wei no ɛho me na ahia me eti me na me me enjoy okay saa na next time sɛ wo nso ehia na wo so wo ba Ɛnam sɛ adwene no adwene no aba wo mu no a wopɛ sɛ woyɛ no, woaprogram wo ho deda. Enti woba na yɛdi agorɔ baako, mmienu, mmiɛnsa na yɛde to mu ara pɛ, wo so bɛba. Ansa na ɛsono the main sex in marriage no a, ɛno deɛ, wi yɛn nyinaa yɛnim sɛ ɛnnɛ anwummere wei deɛ yɛbɛdi agorɔ. Mewɔ wɔ me office na wo nso wɔ wo fie no, na me texte wo, ɛnnɛ anwummere deɛ yɛbɛyɛ sei o, o saa a, ɛho, na ne yɛasaeke adwene no. Ɛno yɛbɛhyia mu a, yɛn nyinaa yɛbɛdi na yɛn ho aba mu pɛ, yɛn ho aba abom pɛ. Ah, sɔfo, ɛno koraa deɛ, ɛnyɛ sɛ obi deɛ ɛba kyɛn bi nya bi o, yɛn nyinaa yɛ pɛ. Tie, sɛ wowɔ mood no mu o, wonni mood no mu o, the moment a, eh, barima no Edu the point a awɔ sɛ ɔ discharge no, that same point no ara ɔbaa no nso bɛ discharge. Ɛyɛ no ah! Mese ɛyɛ deɛ Nyame ahyehyɛ a ɛwɔ onipa mu until sɛ wo na w'ayɛ w'adwene sɛ. Ɛho sɛ tie, ɛno no nipa bu ahodoɔ. Yɛwɔ ɔbaa bi wɔ hɔ a, ɔno ne ho kyɛre ba ansa na one hour koraa ne ho mmae. Okay. Wo te aseɛ? The. Otumi ka kyerɛ wo sɛ, Me feel wɔ me nofoa no, ɛyɛ a no. Wobɛnom ama w'ano nyinaa ayɛ wo ya. Ne ho mma da. Enti wo no bɛhu no sɛ me yere yi anaa me nipa a menye no wɔ hɔ yi no, sei na ne sex drive no teɛ. Na woaprogram wo ho ammiti saa need no. Yɛwɔ ɔbaa bi wɔ hɔ a, ne sex drive no, woamfa aduru a, ne ho mma da. So wate aseɛ? Wo bɛrima deɛ ho bɛrima deɛ ɛkyɛrɛ ne ho aba na bɛrima deɛ ɔhɔ ɔden ɛsɛ. Ɛnɛ wiase fertilizer ne nneɛma yɛ di ne chemicals yɛ di wei. Wonya de bɔ ano na wo ho aba. Ebi nso tumi yɛ two hours o. Maame two hours ne nyina kɔhwɛ mu. Kɔda kɔhwɛ mu. Ɔmɛka nkyɛ sɛ mapoma fɛ aduro so na wafa. Akɔbɔ viagra. Akɔ bɔ ayi ayi yɛfrɛ ne sɛn Enti no ɛna enti na Nyame wɔ ne nyansa ne ne nimdeɛ mu no ɔbɔɔ yɛn no ɔbɔɔ yɛn sɛ ɔno ara ne so enti no nea ɔde maa yɛn sɛ yɛmfa nnante asase so ne yɛmfa mmɔ bra na yɛnwie no nyinaa yɛn ani ngye no Ne nyinaa no, ɔde bi ma honamdua, ɔde bi ma eh, nhabamba ne aduane a yedi, gyeene ne tomatoes, na ba no ne kɔkomba aba sei, sɛ wudi a, ɛma abere biara no wonya saa eh, yɛfrɛ no sɛ wo, wo, wo vitality no, ɛtumi rise to the level a any time biara a wo wura anaasɛ eh, mo mmienu bɛyɛ ready sɛ mobɛhyia biara no, Saa hwammɔdie no ɛmba. So ahu? Ɛdu w'aduane mu. Ɛno wɔ hɔ. Ɛna ɛno wɔ hɔ. Ɛwɔ hɔ. Ɛna ɛna ɛyi nso wɔ hɔ. Ɛɛ nea ɛwɔ nnuro nso a ɛhɛ nhabanba nso nko ara so deɛ ɛwɔ hɔ. Ɛno nti no, wo wodidi no na wonom nnuro na woyɛ ne wo wo wo brɛde honamdua no. Bɛrɛ na sɛ baabi a w'ani bɛbɔ ɔbaa no so no, kyerɛ sɛ woadi kan ahu no sɛ saa nipa yi simasi wei yɛ nea mepɛ, mekɔn dɔ nti na mayɛ dɛn, mate sika akɔyɛ wo ho adeɛ. Sɛ, ɛɛ, ɛno koraa na ɛtwetwee me mmɔɔ sɛ saa nipa simasi mehwɛ ne bɔbea ne ne sɛnea ɔte na m'ani bɔ no so a bere biara no minya saa ɔpɛ no wɔ m'akoma mu sɛ mɛma no anante me fie na baabiara a mehu no biara no m'ani agye ne ho. Ɛno nti no wontumi nka sɛ eh, wo nyɛ ready sɛ ei, nta wo ba awareɛ no, sɛ yɛanka sɛ bɛnoa aduane nko ara, na Okay. ne yɛanka sɛ bɛsi nneɛma nko ara, yɛanka sɛ to nneɛma nko ara, Dabi. na mmom yɛtuu fo sɛ, sɛnea wobɛsiesie wo ho ama wo ho ayɛ wo wura anigyeɛ, wo ho ayɛ wo wura akɔnnɔ, ama aberɛ biara, sɛdeɛ eh, Proverbs five ɛka no. Ɔse, Opue koraa a na n'ani yɛ no n'akyi n'akyi n'akyi. Ɛhee, na n'adwene mu yɛ nti, enti yɛwɔ tribal bi koraa wɔ hɔnom a ne yere pie a, na ɔno nso redi no ntɛntɛ, ɔrehwɛ sɛ barima bi bɛ, bɛyɛ dɛn, ne no bɛkasa ama no akyerɛ sɛ ampa ɔbaa no, ne ho yɛ fɛ, ne yere a ɔwaree no, ne ho yɛ fɛ. Enti no, ɛnni kwan sɛ ɔyɛ dɛn, ogyaagyaa no ma opiapie, anaa ɔno nko ara nante saa. Okay. Ahaa. Enti no, saa ara na ɛwɔ sɛ woma w'ani gye, ɛɛ, ɔbaa a wɔaware no wɔ wo mmerante bere mu, anaasɛ wo mmabaawa bere mu no, ɔbabunu. bere mu awareɛ no, ɛwɔ sɛ woma w'ani gye ho ara kɔsi eh, wo mmerewa ne wo nkwakoraabɔ bere no mu. Okay. Enti sɛdeɛ twerɛsɛm no ma yɛte aseɛ no no, Me deɛ, me, enti. me, Okay. me san ka Okay. si so bio mu sɛ, ɛba ne sex deɛ a, both of you must know mo ahoɔden sɛdeɛ ɛteɛ. Frankly speaking. You see, sɛ. Ɛyɛ training. Ɔbaa no bɛte bɛtete wo ama woadu ne level a ɔpɛ. Wo nso wobɛtete ɔbaa no adu level a Enti sɛ wopɛ. ɔbaa no a ɔ Enti sɛ sɛ. woantumi anhu no nipa no ahoɔden sɛnea ɛteɛ a. Ɔno na ɛbɛkyerɛ wo n'ahoɔden sɛnea ɛteɛ. Aha, Rev. Rev. Woa na abɛhwɛ. Okay. Hwɛ, me ne me yere, yɛaware. Yɛwaree a yɛkɔɔ mpa so no, na megye me ho di sɛ ebia mɛtumi abɔ adwuma. Mekɔɔ ho no, mandu two minutes mpo na mepɛ aba wɔ ho. Mehuu sɛ. Ɛnyɛ me nka me mma asɛm o, me mma yɛ saa bɔ kɛkɛ. Mehu sɛ, mehu sɛ, mehu sɛ, mehu sɛ, na kyerɛ sɛ.